Gepläpdir iki dwitele matkaz etdi paraşut paýlarlar bökersiňiz garagum çölüniň üstünden uçup barýas galan gitmeleriňizi awtobus garaşyp durýa awtobusda äkitýäler diýip heý men ýaly birem gapyň agzynda baryp inim bu paraşut nädendi açylýa diýipdir agam howada gaýyp başlaňda şu gyzyl ýüpi çekäý açylýa diýipdir heý aňkam gaýyp başlap gyzyl ýüpi çekipdir gyzyl ýüp eline gelipdir-ä munuň açylmandyr-a paraşut. Ýaňky aýdan ol edi, paraşut açylar diýibä sokdular we şuloň awtobusydyr wamkary. Amerika barýan ol iňlisçe bilemok diýipdir biri. Türkmençäni haýalja gepleseň iňlisçe bolýa diýipdir. Evelem Amerika baryp düşýärdi, elindäki adresi alyp taksiň ýanyna baryp, Meni şu adresa äkitsene! Min maşyna nireden Türkmenistandan sen nireden menem Türkmenistandan onda näme üçin ikimiz iňlisçe gepleşýäs. And içýä aga soň iki çagama Allah häzir al salaýsyn ikisinem alsyn bile alsyn diýip. Eý Kemal diýdim bu agaň Mämmet and içip durlaý çagasyndan geçip durlaý diýdim ol äý heleýniň yzynda gelen näýdi. Gitdi. Iki sany kürre bar ekenlä ol bular ulalyp eşek çykypdyrda her suwur hojalyga düşüpdir. Muňa esli salymdan iki eşek gabat gelipdir. Ol biri-ä sen ýaly hor diýýär, biri hem men ýaly semiz diýýär-de. Soň semiz eşek sorapdyr-laý, Näme-ow, dost, ýaman lagar düşüpsiň-laý diýse, Äý, eýýäm düşse ogly münýär, ogul düşse agtygy münýär. Uzak gün hojalygyň işi, agşamam getirip ýanyna görüp geler, iýseň-ä şol, bolmasa olam ýok diýip. Seň-ä günüň gowy öýdýän diýse, Äý, hawa, eýýämiň maşyny bar, oglunyňam motory bar, men-ä münýänem ýok. Şo bakly göküzleň ýanyna iýbiçip aýlanyp ýörün diýdi. Eý, dost, diýipdir, ýene bir zadam bar-ow diýdi. Näme diýdi, düýn eýýäm agtygyna-da ýokdy-ow diýdi. Näme diýipdir. Hak, eneň eşek minsin diýip, bir hili hojalykda o zatlaram maňa galaýjak ýaly bolup durdy. Ogul gyzym bolanok diýip tebibe barypdyr, oglanlaň biri bolun. Tebibem bir käse suw beripdir-de, ýarsyna özüň iç, ýarsynam gelniňe ber, ogluň bolar diýipdir. Bir ýaşap ýaşamanka-da geplä urar diýipdir. Inim bir kyn ýerem bar, onam aýdaýyn diýse, aýt agam diýse, ilki adyny tutan üç adamsy öler diýipdir. Özi galýar dämi? Ho, özi galsa galany, hijabym mele aklygyň, ogul bolansoň ýaňadanam geler diýip gaýdypdyr. Gelip paýlaşyp suwy içipdir hudaý berip dokuz aý dokuz günde ogul bolupdyr. Bir ýaşap barýarka ýaňky çagajyk gepläp ugrapdyr. Mama diýipdir ol mamasy ölüpdir onuň. Daýy diýipdir ol daýysy ölüpdir. Kaka diýipdir ol gapdalynda otyr eken hä geldi ogula diýip. Äý gowy zat öz öýümde-leý diýip törki jaýa geçip ölünýän ýerde Üç gat körpejanam ýazyp, üstüne-de pug adýalam çekip, haçan ýerden geläý men hä taýýar diýip ýatypdyr ýaňky. Ýaňkyny iki sagatdan soň aýaly tudurypdyr-a, Goňşy ýok boldy, görünjekkämi diýip. Eý, sag bol agam, sag bol. K diýip. Bu doska aýak diýip ýazypdy diýýä. Onuň aýal mugallymada men ýalak ikilikçiden soraýa diýýä, oka diýip bolyn. Ikilikçi okuwçam diňe şu A harpy tanaýa diýýä-de, A. A-a diýip, şo yzyndaky ýe harpy tananok diýýä-de. Mugallym-a-da öwretýä diýýä muňa. A. Ýa. A. K. Näme bolýa şu diýse, bilenok diýýä-de ýaňky. A-a diýip. Aýak diýip ýazylan näleý bolmaly? Aý owarmaga-da mekdebiň daş ýüzünden sygyr geçip gidipdir-de, aýal mugallymä sorapdyr, şo näme diýipdir-de, sygyr diýipdir. Ana şonda dördüsi bar diýipdir. Mende-de ikisi bar diýipdir. Doska-da şu zat ýazylan, näme diýip ýazylan diýse, emjek diýip. Biri irden öýünden çykypdyr-da, maşyny süpürip dur eken, ol aýalam çykypdyr-da, Niräk barýaň? diýipdir-de. Aý, bu gün dynç gün diýipdir, bir kireý kimin eder, pul bor, çilim pul bor. Aýaly aýdypdyr, şu gün sadygam ýok diýipdir. Ogluňam alyp git diýipdir. A dört ýaşly oglunam ýükläpdir. Ataly-ogul gidipdirler. Hüýt! Uzak gün aýlanyp, gün ýaşyp, şun ýaly wagty, garaňkylyk wagty gelipdirler. Onuň aýaly sorapdyr ýaňky oglundan, Hawa, nirä gitdiňiz kakaň bilen? diýipdir. Eje, diýipdir. Bärden ýola çykdyk, ol kakamyň ýanyna Döwüsjan adam mindi, diýipdir. Olar pul beýdiler diýipdir. Soň ýene-de kakamyň ýanyna döet sany adam mende diýipdir. Olaram pul beýdiler diýipdir. Soň kakamyň ýanyna eje diýipdir. Goýus gelneje minnow diýipdir. Bular kanalyň gyýasyna bardylar diýipdir, kanalyň gyrasynda. Hawa oglum diýipdir, welin, kakamam eşigini çykaýdy, goýus gelneje-de eşigini çykaýdy diýipdir. Oglum bular kanala suwa düşdümi diýse, Ýok-ow eje, seň aşy-goňşy bilen mal-etekde eden zadyňy etdiler diýen diýipdir. Bu çişejik ara galyp boks göreýin-le diýip telewizoriň öňüne çöküpdir oglanlaň biri. Ol boksýorlar ringe gelýän ýerine-de bir käsäni dolduryp ýelmäpdir hezil edip boks göreýin-le diýip. Aý o barmaga-da jürt edip boks başlapdyr. Dört sekuntda nokaunt bilen gutaraýypdyr aýagy boks. Aý bu nätlaýyr hezil edip boks göräýjekdim muny derrew gutaraýdylaý diýipdir-de. Aýaly aýtýa diýä çalt utansa janyňa ýakýan ekeni. Eje transformator näme bolýa diýip sorapdyr biriniň ogly bolan transformatorym oglum ol kakaň ýaly aparat bolýa diýipdirin alanda iki ýüz ýigrimi alýa öýede ýüz kyrk äkelýä diýýä. Irden iki sanysy sagat dokuzlarda magazyna barypdyr, Agam, öýlän üçe çenli iki çüýşarak ýazyp bersene diýipdirler. Magazynçam saçagy çykarypdyr-da, Şundan andiç diýipdir, öýlän üçde äkeljek diýip ýazyp beräýerin diýipdir. Ol, Ýaňkam, saçagyň üstüne elini goýup, öýlän üçde äkelmesem, näme etseň edäý, saçak diýip, iki çüýşarak urup gaýdypdyr. Ene, ölçeg zat ýarym sagat kyrk minutda gutarandyr-da. Dükançy ajaň etdiler. Agam dükanyňdamaý sen diýip, hawa hyzmat, gel gitler diýip, saçagyň alyp daşyna çyksana ýene dördüsi gerek diýdi. Nur däde haja gidip gelipdir oglanlaň biri. Soň bir aýdan soň aýaly aýdypdyr. Gyýw oglan diýipdir, öň maňa ýeke tägim, ýalňyzym, ýekejäm diýýädiň, ol soňky döwür diýeňokla-aý diýipdir-de. Indi maňa ýalan sözlemek bolanok diýýädi. Oglum ýagdaýy okaý öýereýin diýipdir birhi gözüň dikýäniň hymysym edýäniň bamy diýse aý kaka pylanyň gyza bar diýse ohow oglum ol seň bilen dogan diýipdir. Onda kaka diýipdir ystarsamyz bar klaskomyz pylanyň gyzy ohow oglum ol dwaždy dogan diýipdir. Aý onda kaka özüň tap beräýmeseň diýip o jaýa geçipdir ol ýaňky oglan ejesi kakaň näme diýýä diýip Öýerjek diýýär, Pylanyň gyzyny alyp ber diýsem, Dogan diýýär, Pylanyň gyzyny alyp ber diýsem, Dwažda dogan diýýär. Ýaňky oglanyň ejesi aýdýar diýýär, Kakaň ýalan sözleýär, oglum, sen bul owal däl diýýär. Ýola çenli halypa hezret çary Owadan gelin aýdypdyr aýdym Owadan gelin aýdym ol beýikden aýtmaly beýik aýdym da ol hezret çarym öz aýdyş stilinde ýumşajyk edip aýdypdyr ol öňünde oturan biri Aý hezret akga Owadan gelinä gowy aýtmadyňaý diýipdir da hezret çary aýdýady inim meň aýdýan gelinimim baýdak ýaly gelin däl diýýär çagalar bilen nana iýip bolupdyr ol aýaly aýdypdyr kakasy bir töwir okaý diýipdir ol başlapdyr ärem. Sag makyna belaň depine goýma namazyň kepine kast eden pes bolsun gidenler gelsin ýatanlar tursun ýurt parahatçylygy jan saglyk agzybirligi bolsun diýip aýalynyň ýüzüne seredip Eý ho ak şäherim Aşgabady aýdýan bagşyň ady kim aýdypdyň Suhana Razwet diýdi hä Suhana Rabbi kere bulur tutumay. Ol mugallym sorapdyr okuwçylardan, iň tiz we güýçli zat näme diýipdir. Ol okuwçylaryň biri elini galyp, Mugallym, ýagtylyk diýipdir. A nädip bilýäň diýse, çyrany ýakan badyňa öýüň içi ýagtylyk gidýär diýipdir. Gapdaldaky okuwçy, Ýok, mugallym, iň tiz we güýçli zat ses diýipdir. A nädip bilýäň diýse, Aý, gygyran badyň öýüň içine ýangyn gidýär diýipdir. Yzky partiýadan men ýaly bir göwünli göwünsiz elini alyp, Hawa, seň pikiriň näme? diýipdir. Mugallym iň tizligi bilen şu zat iç geçme diýipdir. A nädip bilýäň diýipdir. Aý, agşam kakam ne çyrany ýakybildi, ne-de gygyrybildi diýipdir. Epithal dost bar eken, ol irden başlap içipdirler, öýlän ykjam edip oturan bolupdyrlar-da, Eý, Çarjan etdir, Dawaý, aýal eşigini geýip, köçä çykyp göreli, bizi tanaýarlarmyka diýip. Onuň hersi öýüne padamam bolýarlar-da, onuň Çary öýüne gelýär-de, mini-ýubkajyk geýip, saçynam hawa bärsini galdyryp, kelte köýnek geýip, göwüslerem ulaldyp, tuflinam geýip, tyrk, tyrk, tyrk, tyrk edip duralga barypdyr-a. Duralgada bir daýza otyrdy-ýa. Çary, Salam daýza diýipdir, Goýun. Gel çar diýipdir-ä. Waý men-ä tanady diýip täzeden gaýdyp öýüne Kilepatraňky ýaly hemme zady ösdürip täzeden barypdyr abu. Ýene şo daýza oturan eken-ä. Salam daýza diýipdir oýan. Salam çary gel diýipdir-ä. Daýza siz meni nirden tanaýaňyz nädip tanaýaňyz diýse gel ber how menem Esen diýipdir-ä. He gowy doňýyp gelipdir biri boluň aýaly gapysyny açyp hak içiwelen içiwelen kim bilen içdiň diýdi çary bilen näçe çiş içdiňiz diýdi üç diýdi hany ýeriň ýazykly geç hany diýip hak içiwelen diýdi ertirlik gapy kakylyp dur ol äri hem edekläp gelýär diýdi bu gün kim bilen içdiň diýdi çary bilen näçe çiş içdiňiz diýdi üç diýdi düýn hem çary bilen üç çiş içdim diýip ýöräp geldiň bu gün hem edekläp gelýäň Nä güýçlere içdiň diýdiler. Çary barmady. Ol bäş ýyl türmede oturtdy-da, Baýramalyň türmesinde. Ol türmeden çykansoň, ol toýa barypdyr. Ol oglandan birem zakaz edipdir oňa. Ommat bagşy Baýramalyň sonasyny aýdyp bersene diýip bar. Ommat aýdýar diýýär. Başga lýuboý etrapda inen Baýramaly diýmez diýýär. Şeýle bir garnaturlary bar obagam, ynanaý öňünden geçseň gapysynyň özi açylýar. Içinde eşigiň bar bolsa geýik gidibermeli-dä. Şeýle bir yspanlar bar ow, ýeke bolsaňam ýatasyň gelýär. A bizde bir de bir zat bar, ýüzi görogully. Gyz bilen oglan surat çekilip ýokarsyna Zöhre Tahyr aşagyna-da Bagtly boluň diýip ýorgan salynýan satylýardy. Soň üç-dört sany çaga bolansoň Zöhre-de galanok, Tahyrym, Göroglam, ol Zaýbalaýymany kinokga öýlen yssyryp goýulýar. Şo döwür biri kyrk ýaşap öýlenibilmän jaýynyň ýeňsesinde otyr eken, ol ýorgan salynýan satýançy gelipdir. Nüýt, nüýt diýip zil maşynda. Gohuň näme-ow? diýip, durýanky sallak olaryň kabinadan kelleni çykaryp, Ýorgan salynýan wä ýorgan salynýan diýse, ýaňky sallak aýdýa diýýä, Ýorganda salar ýaly zadyň ýokm-aý agam?